Aşgabat şäheriniň çägi. Bir aý mundan öň Mary welaýatyna köpçülikleýin ýaýran ak möjekler häzirki wagtda ýurduň Ahal, Lebap, Balkan welaýatlarynda, şeýle-de Aşgabat şäherinde görlüp başlandygyny ýerli ýaşaýjylar habar berýärler.
Görüň adamlar näli zatlar näme edilýär bu zatlara serediňow näme çäre görüp bolýar. Mary welaýatyna degişli Arassaçylyk we daşky gurşawy goramak gullugy welaýat umumynda ýaýran ak möjeklere garşy göreş alyp barmandygy sebäpli, ýerli ýaşaýjylar bu möjeklere garşy özleri göreş alyp barmaly boldular. Bu möjekler esasan garaňkylykda yşyklaryň ýagtysyna gelýändikleri üçin oba ýerleriniň ýaşaýjylarynyň köp bölegi daşarlarda ot ýakyp möjeklere garşy göreş alyp bardylar. Edip ot ýakýaňyz. Bar gelýä. Görýäňizmi? Ine. Bar çyra gelýä şu wagt.
Şäher içiniň we şäherara oba ýaşaýjylarynyň bolsa, möjeklere garşy himiki derman serişdeleri özleri satyn alyp göreşendiklerini habar berdiler. Arassaçylyk we daşky gurşawy goramak gullugy bu möjeklere garşy himiki serişdeleri diňeje şäher merkezlerinde we köpçüligiň üýşýän ýerlerinde ulandylar. Ýöne gynansak-da, olaryň möjeklere garşy ulanan himiki serişdeleri hiç hili öz täsirini bildirip bilmedi diýen ýerli ýaşaýjylar bu gullugyň işgärleri Möjeklere garşy ulanylmaly himiki derman serişdelerini halkyň bähbidine ulanman, ýerli ýaşaýjylara para garşylygynda satyp, gazanan pullary bilen öz kiselerini galňatdylar. Şeýlelikde, bu gullugyň halk üçin däl-de, diňeje öz şahsy bähbitleri üçin işleýändiklerini subut etdiler. Bize gelýän habarlardan çen tutsak, häzirki wagtda bu möjekler esasan Ahal, Lebap, Balkan welaýatlarynda, şeýle hem Aşgabat şäherinde köpçülikleýin görlüp başlanandygy habar berilýär. Ýöne gynansak-da Mary welaýatynda bolşy ýaly, bu welaýatlaryň hem degişli arassaçylyk we daşky gurşawy goramak gullugy möjeklere garşy göreş alyp barmaýandyklary aýdylýar. Esasy göreş häzirki wagtda Aşgabat şäherinde amala aşyrylýar. Munuň sebäbi bolsa, jenaýatkär hökümetiň diňe Aşgabat şäherine üns berýändigi bilen baglanyşykly. Türkmenistanyň birnäçe welaýatlaryna ýaýran ak möjekleri ýerli ýaşaýjylar telefon kamerasyna ýazdyryp, sosial ulgamlarynda paýlaşandyklary sebäpli jenaýatkär hökümetiň Milli howpsuzlyk gullugynyň işgärleri hem-de hukuk goraýjy ady bilen tanalýan işgärler tarapynda bu adamlara garşy gorky we basyş alyp barýandyklaryny wideo paýlaşan watandaşlar habar berdiler. Jenaýatkär hökümet welaýatlarda köpçülikleýin ýaýran ak möjekler barada özleriniň resmi habar kanallarynda we gazet-žurnallarynda halky habardar etmän, gaýtam onuň tersine bu möjekleri telefon kamerasyna ýazga alyp, köpçülikleýin paýlaşan watandaşlara garşy gorky we basyş çärelerini geçirýärler. Bu bolsa olaryň watandaşlaryň hak-hukuklaryny ellerinden alýandyklarynyň subutnamasy. Möjek ýagýar mara seret maryň möjegi kiçjik kiçjik möjekler seret ýer bilen doly ýagyp dur şu wagt hiç hil mümkin däl ýagýan möjek.